Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Matthew Schembri. Matthew studja l-Arti Viżiva fl-Università ta' Malta u qed jissokta bl-istudji tiegħu permezz ta' Masters fl-Arti Diġitali. Huwa ħa sehem f'bosta wirjiet, fosthom Divergent Thinkers Zero Four fl-2015, fejn rebaħ l-ewwel premju bl-installazzjoni tiegħu Social Kitchen. Din il-passjoni tiegħu lejn l-arti viżiva tiżżewweġ ukoll ma' passjoni oħra lejn il-kitba kreattiva bil-Malti. Huwa ħa sehem f'Taħżiż għall-ewwel darba fl-2014, u poeżiji u proża minn tiegħu ġew ippubblikati fir-rivista ta' l-għaqda tal-Malti Università, Leħen il-Malti. Matthew Schembri huwa r-rebbieħ tal-Konkors Letteratura għaż-Żgħażagħ 2016 bil-manuskritt tiegħu stessi. Allura Matthew, xi qrajt dan l-aħħar? L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina u nixtieq nirringrazzjakom ukoll tal-impenn tagħkom f'dan il-programm sabiex inrawmu iktar il-qari f'Malta. Jiena llum miegħi ġibt żewġ kotba, wieħed li qrajtu kollu u l-ieħor li qiegħed naqrah bħalissa. li qed naqra bħalissa huwa ktieb reċenti li jismu Rocket ta' Lorraine Vella. Huwa ktieb li joħodna fil-futur, però il-ktieb li proprja qrajt sħiħ huwa ta' lingwa Ingliża li jismu The Road ta' Cormac McCarthy u ħareġ li ħareġ fl-2006. Tgħidilna xi ħaġa dwar l-istorja tal-ktieb? Iva, dan il-ktieb jirrakkonta l-istorja ta' vjaġġ lejn min-Nofsinhar għat-Tramuntana tal-Istati Uniti, vjaġġ bejn missier u ibnu li huwa żgħir, u f'dinja li hija li tinsab wara li seħħet avveniment katastrofiku li kważi li kważi neħħa lill-abitanti kollha, però ftit minnhom baqgħu jgħixu fosthom dawn iż-żewġ karattri. Kif għedt qabel, huwa jaqa' taħt il-ġeneru tal-postapokalittiku. Il-kittieb ma jiffukax daqshekk fuq ta' x'ġara eżatt qabel jew inkella f'liema sena seħħ seħħet din il dan l-avveniment. Anzi huwa ktieb minimalist ħafna, nieqes ħafna mid-dettall, però ġifieri lanqas biss il-karattri prinċipali lanqas biss nafu x'isimhom, jagħtina ftit dettalji dwar x'ġara mill-omm ukoll u Pero dan naħseb li l-kittieb jagħmlu bi ħsieb għaliex irid joħroġ iktar il-relazzjoni importanti u universali bejn il-missier u l-iben li toħroġ sewwa f'dan il-ktieb. U b'liema mod toħroġ din ir-relazzjoni f'dan il-ktieb partikolari? Dawn infatti jinsabu fit-triq li qegħdin jivvjaġġaw u jixtiequ jaslu ħdejn ix-xatt u Hemm diversi simboli f'dan il-ktieb li jirrelataw ma' din l-universalità tagħhom, li huma l-baħar u n-nar l-iktar. Ix-xatt huwa dak li jixtiequ jaslu għalih u meta jaslu t-tifel ikun daqsxejn diżappuntat għal xi raġuni li ħa nħalliha għal min jixtieq jaqra l-ktieb biex ma nitilifx il-gost. Ukoll in-nar huwa simbolu importanti ħafna sabiex li jirrifletti dak li hu moralment tajjeb. Triq tirrifletti tista' tgħid li hija metafora għall-ħajja wkoll u anki għad-dilemmi spiritwali u teoloġiċi li jaffaċċjaw il-missier u l-iben. dwar il-kunċett ta' xi ta' fejn hu Alla f'din is-sitwazzjoni daqshekk diffiċli u kiefra fejn kollox f'dinja fejn isiru atti atroċi biex kulħadd jipprova isalva u anki fejn kollox hu griż u rmied u dan. Però mhuwiex ktieb li tista' taqrah biex tħossok tajjeb, però kif jgħid hawnhekk, jgħidu hawnhekk The Times, it is a work of such terrible beauty, jiġifieri mid-diżastru mbagħad joħroġ dak is-sabiħ li hija r-relazzjoni li qawwija li għandhom bejn li hemm bejn il-missier u l-iben.